It-tema tat-taħdidiet pubbliċi tal-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta għall-2020 u l-2021 ma setax jonqos li tiffoka fuq it-triq ta' Malta lejn gvern awtonimu. Fil-fatt din is-sena qed niċċelebraw il-mitt sena mill-self-government tal-1921 u bil-koordinazzjoni ta' Maroma Camilleri u Maverick Spiteri, Malta Libraries bi pjaċir qed tippreżenta dan id-dokumentarju maqsum f'żewġ partijiet, li għandu jservi ta' vjaġġ virtwali għall-pubbliku hemm barra, vjaġġ li sa jeħodna tul l-avvenimenti tat-tħabbir ta' Kostituzzjoni ġdida u l-ewwel Parlament Malti. Dan id-dokumentarju wieħed irid jarah fl-isfond tal-pandemija fejn minħabba f'hekk Malta Libraries kellha tbiddel l-operat tagħha ta' kif torganizza attivitajiet li bihom mhux biss tressaq il-pubbliku inġenerali lejn il-Bibljoteka Nazzjonali imma anke tippromwovi l-kollezzjonijiet ta' ġo fiha u tħeġġeġ iktar riċerka. Għalhekk dan id-dokumentarju, li huwa maqsum f'żewġ partijiet, ħa jkun qed jissostitwixxi Il-public lectures li qabel kienu jsiru fuq tema partikolari. Ma jonqosx ukoll illi dan ikun segwit minn pubblikazzjoni fuq is-suġġett. Din hija t-tielet serje li tal-public lectures li qed nagħmlu hawnhekk u dis darba se ssir virtwali u għal din is-sena biex nikkommemoraw l-għoti ta' Self Government lil Malta fil-1921 għażilna li nieħdu dan l-avveniment kif ukoll infakkru stages oħra jew highlights oħra tal-istorja ta' Malta li jillidjaw għal dan l-avveniment. Nibdew mill-Medju Evu, għazinna tmin temi apposta biex nispiegaw kif wasanna għal self-government, nibdew kif għadna mill-Medju Evu u bil-istituzzjoni tal-Università li kienet il-governing body ta' Malta ta' dak iż-żmien. Ngħaddu għal żmien il-Kavallieri bl-għotja ta' Malta lill-Kavallieri fl-1530 u inkomplu bi żmien il-Franċiżi, żmien l-Ingliżi u mbagħad bir-run up sa 1921 u anki x'ġara wara. Għal dawn il-temi għażilna tmien speakers kulħadd espert fil-qasam tiegħu u kollha se jagħtu il-kontribut tagħhom u wkoll kemm jista' jkun biex mbagħad nuru Nillustraw dawn il-lectures għażilna affarijiet items mill-kollezzjonijiet tagħna. L-iktar żewġ items importanti u ta' preġu kienu il-Magna Carta Libertatis tal-1428 li natat minn Re Alfonso V lil Malta kif ukoll il-lata donazzjoni tal-1530 li natat mill-Imperatur Karlu V lill-Ordni ta' San Ġwan. Dawn it-tmien taħditiet maqsumin f'żewġ partijiet ħa nkunu qegħdin nesploraw narrattiva fejn fl-ewwel parti tad-dokumentarju ħa nħarsu permezz ta' varji dokumenti u immaġini mill-Bibljoteka Nazzjonali u arkivji oħrajn lejn rwoli speċifiċi ta' tmexxija bħal dik tal-ħakem, il-Gran Mastru u l-Gvernatur aktar tard fejn fit-tieni parti tad-dokumentarju ħa naraw L-avvenimenti li ġraw mill-7 ġunju fl-1919 u l-ewwel laqgħat storiċi tal-Assemblea Nazzjonali sa l-għotja u tal-Kostituzzjoni l-ġdida u l-ewwel Parlament Malti fl-ftuħ tal-ewwel Parlament Malti f'Novembru tal-1921. F'din it-tieni parti tad-dokumentarju ħankunu qegħdin ninkludu wkoll wirja virtwali dwar dwar proposta ta' bini ta' Parlament Malti ġdid fejn ħankunu qegħdin naraw set ta' pjanti mill-Project House fil-Furjana li kienu li kienu proposti fl-1928. B'dan hekk nixtiequ hawnhekk nagħmlu numru ta' ringrazzjamenti għal din is-serje fosthom il Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Arkivju Nazzjonali ta' Malta li flimkien magħhom kollaborazzjoni ma' dawn l-entitajiet qegħdin intellgħu din is-serje kif mhux inqas lil numru ta' speakers li li ħajkunu qegħdin jagħtu t-taħdidiet tagħhom waqt din is-serja kif ukoll anki lill-istaff tal-Malta Libraries għall-għajnuna tagħhom biex hekk inkunu nistgħu nwasslu dan id-dokumentarju. Fost il-varji dokumenti li nsibu fl-arkivji fil-Bibljoteka Nazzjonali fejn insabu, hemm sensiela sabiħa li tirrigwarda l-Università. L-istorja muniċipali tal-gżejjer Maltin hija waħda rikka u twila, tmur lura għall-Medjuevu. Fiż-żmien nofsani nsibu xhieda interessanti ħafna, ta' tmexxija lokali tal-gżejjer Maltin mill-Maltin infushom, ċoe mill-abitanti kemm ta' Għawdex kif ukoll tal-gżira ta' Malta. Fis-sekli din l-istituzzjoni li m'għandhiex x'taqsam mal-Università tat-Tagħlim imma hija kelma li tirreferi għall-fatt li tirrappreżenta l-popolazzjoni kollha kemm hi, fit-totalità tagħha, kienet istituzzjoni li żviluppat u aġġornat maż-żminijiet. L-istorja dokumentata ta' din l-istituzzjoni tmur lura almenu għas-seklu erbatax u tibqa' sejra sal-bidu tal-ħakma Ingliża f'Malta. Interessanti ngħidu li, fil-biċċa l-kbira tal-każi, in-nies li kienu jipparteċipaw fl-istorja tal-Università, kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex, ċoe tal-gvern muniċipali lokali fil-gżejjer rispettivi, kienu Maltin, kienu nies abitanti ta' dawn il-gżejjer. U jekk nħarsu ftit lejn l-oriġini, diġà nsibu referenza għal xi forma organizzata jew strutturata tal-komunitajiet, kemm dik Kristjana kif ukoll dik Musulmana li kienet hawn f'dawn il-gżejjer, lejn tmiem is-seklu tnax. Naħseb li għadu bikri biex nitkellmu dwar l-universitas li imbagħad nibdew niltaqgħu magħha b'mod iktar ċar mis-seklu erbatax, però għandna indikazzjoni tajba fi tmiem is-seklu tnax li diġà hemm forma ta' struttura organizzata ta' dawn iż-żewġ komunitajiet prinċipali. Interessanti wieħed iżid li fis-seklu tlettax, ngħidu aħna fi żmien il-tmexxija ta' Karlu d'Anjou, tar-Re Karlu, għandek ukoll sinjali li kien hawn komunità organizzata bi tmexxija lokali. Interessanti wieħed jgħid li diġà tibda tiltaqa' ma' dawk l-uffiċjali prinċipali li kienu jmexxu l-gżejjer Maltin li iktar tard kellhom jaħdmu spalla ma' spalla man-nies tal-Università, ċoe nies bħal Kastellan li kien jieħu ħsieb it-tmexxija tal-kastell ewlieni tal-gżejjer Maltin ċoe l-kastell tal-Birgu, Sant'Anġlu. Il-castrum maris, dan kien ikun fdat f'idejn kastellan maħtur mill-kuruna u kien ikun bniedem importanti b'setgħat wiesgħin minħabba li f'idejh kellu d-difiża tal-gżejjer Maltin. Insibu wkoll l-ewwel referenzi għal ħakem il-kaptan tal-imdina, il-kaptan li kien jieħu ħsieb mela l-popolazzjoni lokali, jiggverna l-amministrazzjoni lokali, kellu f'idejh ħafna funzjonijiet differenti, dik li llum insejħulha l-amministrazzjoni tal-ġustizzja, l-amministrazzjoni ekonomika, l-ordni pubbliku, eċċetera eċċetera. Insibu wkoll l-ewwel referenzi għal sekrezija. Is-segreto kien jieħu ħsieb il-finanzi tal-Kuruna fil-gżejjer Maltin. Dan kellu miegħu numru ta' uffiċjali oħrajn, pereżempju l-kredenzier. Dawn l-uffiċjali tibqa' ssibhom jaħdmu spalla ma' spalla mal-università fil-gżejjer Maltin kemm fil-Medjuevu tardiv, seklu ħmistax, bidu tas-seklu sittax, kif ukoll taħt il-ħakma twila tal-Kavallieri f'Malta, fejn allura s-Sekrezzija tgħaddi biex tibda tamministra il-fondi, il-revenues, li kienu jappartjenu għall-Gran Mastri f'Malta bħala prinċpijiet ta' dawn il-gżejjer. Jekk inħarsu ftit allura lejn l-ewwel mention dokumentata tal-Università, insibu li fis-seklu erbatax nibdew niltaqgħu taħt il-ħakma Aragoniża bħala parti mill-Kuruna t'Aragona ma' referenzi għall-Università ta' Malta. U din hija referenza li tagħmel sens għaliex f'dawk iż-żminijiet, mifruxa mal-renju kollu ta' Sqallija, tal-gżira ta' Sqallija, insibu numru simili ta' universitajiet fil-lokalitajiet differenti fejn iċ-ċittadini ewlenin qegħdin imexxu, jiggvernaw l-interessi u l-aspetti differenti ta' amministrazzjoni lokali fil-postijiet differenti tagħhom. fil-bliet u fil-villaġġi ewlenin ta' Sqallija. Mela l-Università kienet istituzzjoni li taħt il-ħakma Aragoniża kienet stabbilita, rispettata u kienet importanti bħala sieħeb ta' gvern lokali għal dak li għandu x'jaqsam it-tmexxija tar-Renju ta' Sqallija. Malta u Għawdex kienu jiffurmaw parti minn dan ir-Renju, allura m'għandniex xi ngħidu li żviluppaw kemm bħala istituzzjonijiet kif ukoll fuq livell leġiżlattiv fil-linja li ħadet Sqallija. Kemm jista' jkun ikun hemm iċ-ċittadini involuti, meta qed ngħid ċittadini ma rridx ninftiehem li kien hawn xi forma ta' demokrazija bħalma fis-sens modern li nħaddmu d-demokrazija, imma kienu jkunu prinċipalment iċ-ċittadini ewlenin, l-imdina, bil-familji nobbli li kienu allura jipprovdu mill-membri differenti ta' dawn il-familji ewlenin, nobbiltà lokali, dak li kellhom ikunu l-istruttura tal-università tat-tmexxija lokali, ċoe l-ħakem li kien jintgħażel mill-kuruna u jiġi appuntat mir-re, U spalla ma' spalla miegħu l-erba' ġurati li kellek allura normalment nies ta' ċerta ta' ċertu background, kienu jkunu nies ta' pożizzjoni soċjoekonomika tajba biżżejjed biex taffordjalhom li jkunu jistgħu jqattgħu ħafna mill-ħin tagħhom full-time fl-amministrazzjoni ta' Malta. Struttura li kienet tippermetti laqgħat ta' sikwit ta' ċittadini ewlenin u kultant anke ta' laqgħat ġenerali bħala kunsill ġenerali fejn kienu jiġu diskussi materji ta' importanza bħal difiża, bħal xi theddida tal-għadu, bħal pereżempju regolarment ta' kull sena, il-prezzijiet li għandhom jiġu stabbiliti fejn jidħol qoton, fejn jidħol fejn jidħol kemmun, żewġ prodotti kienu importanti ħafna għall-ekonomija tal-gżejjer Maltin fi tmiem il-Medju Evu, kienu allura jitqassmu billi jkollok il-parroċċi, ewlenin, il-parroċċi medjevali ta' Malta, rappreżentati minn numru ta' rappreżentanti f'dan il-Kunsill Ġenerali. Għadu bikri biex titkellem fuq Kunsill Popolari għaliex dan it-terminu nibdew insibuh ħafna aktar tard, imma ċertu nies, minħabba anke l-letteratura storika li teżisti fuq dan is-suġġett, jibdew mill-bidu, b'mod forsi żbaljat, jirreferu għall-Università bħala Consilio Popolare, li mhux il-każ. Il-kelma użata dejjem insibu li hija l-Universitas, Università, dik ta' Malta, ibbażata l-Imdina, kif ukoll dik ta' Għawdex. Mela Għawdex kellu l-istruttura individwali tiegħu. Irridu ngħidu wkoll li sakemm kien hawn f'dawn il-gżejjer l-abitanti Lhud, sal-1492, meta tkeċċew minn Ferdinandu u Isabella, kellhom l-Università tagħhom, l-Aljama tal-Lhud, ta' Malta u Għawdex. Interessanti wkoll li spalla ma' spalla mal-ġurati kont issib numru ta' uffiċjali oħrajn ta' oriġini antika fosthom il-katapani li kienu jieħdu ħsieb supervision tas-suq, jieħdu ħsieb l-użin, jieħdu ħsieb il-flus, jaraw li l-flejjes f'ċirkolazzjoni jkunu ta' valur tajjeb u mhux pereżempju flus foloz, kienu jieħdu ħsieb il-funzjonijiet pubbliċi li llum nqisuhom tant importanti għall-ekonomija. Magħhom kien hemm uffiċjali oħrajn u anke saħansitra numru ta' nies li kienu jgħinu l-Università biex twassal il-messaġġ tagħha. Il-messaġġ f'forma ta' proklami kienu jinqraw bħal bandi pubbliċi f'postijiet ewlenin, fl-imsieragħ, fit-toroq, fejn l-Università kien jirnexxilha twassal il-deċiżjonijiet u r-regolamenti lin-nies lin-nies lin-nies biex ikunu jistgħu josservaw dawn ir-regolamenti. Allura pereżempju l-prezzijiet ta' ta' prodotti l-iktar importanti, stabbiliti mill-Università b'mod regolari, kienu jinqraw f'forma ta' proklama, forma ta' bandu. L-istess ħaġa ngħidu għaż-żamma tal-ordni, għal żamma ta' iġjene, żamma ta' ndafa. anke forsi xi avvenimenti oħra jew deċiżjonijiet tal-Kuruna li kienu jaslu Malta, jiġu kkomunikati lill-Università, u mbagħad ix-xogħol tal-Università li hi tgħaddi dak il-messaġġ lill-popolazzjoni. Il-ġurati kellhom f'idejhom sistema ta' ġustizzja lokali bil-qorti tagħhom. Il-ħakem li kien qisu iċ-chairperson ta' kull laqgħa tal-Università kellu f'idejh il-qrati tiegħu, qrati ta' ġurisdizzjoni ċivili kif ukoll kriminali. Biex jgħinuh kellu numru ta' mħallfin, l-imħallef litterat li kien ikun ġej minn background legali, imma miegħu wkoll kellu imħallfin li kienu jissejħu idjoti, idjoti mhux għax il-kelma hija kerha, imma kienet tfisser li mhumiex ġejjin minn background legali. L-Università kienet tieħu ħsieb ħafna oqsma differenti tal-amministrazzjoni, r-rol tagħha kien vast. Allura insibuha pereżempju tipparteċipa fl-amministrazzjoni anke ekkleżjastika, billi fost l-oħrajn taħtar prokuraturi għall-Katidral tal-Imdina, tipparteċipa fl-amministrazzjoni tal-Isptar l-Antik ta' Malta, Santu Spirtu, fejn illum hemm l-Arkivju Nazzjonali. kellha funzjoni li taħtar minn żmien għal żmien rappreżentanti imsejħin ambaxxaturi li kienu jirrappreżentaw ix-xewqat u l-bżonnijiet u l-komplejnts tal-Maltin u tal-Għawdxin rispettivament għand il-Kuruna jew il-Viċi-Re Palermo jew saħansitra direttament lill-Kuruna. Dawn l-ambaxxaturi kienu jwasslu dawn il-petitions forma ta' kapitoli, allura magħrufin bħala kapitli, il-kapitli ta' Malta, il-kapitli ta' Għawdex. Interessanti li dan kien rwol rwol politiku, rwol ta' biex ngħidu hekk ta' ċerta awtonomija fejn il-Maltin u l-Għawdxin setgħu jwasslu l-vuċi tagħhom, jinstemgħu u kemm jista' jkun il-Kuruna kienet tikkunsidra t-talbiet tagħhom. Rwol li wara l-1530 ma setax jitħalla jispikka daqshekk mill-Ordni tal-Kavalier ta' San Ġwann, Ma ninsewx li l-Gran Mastru bħala prinċep ta' dawn il-gżejjer kien ġie joqgħod hawn, din kienet saret daru u beda jmexxi hu. Allura ftit li xejn il-Kavallieri ħallew spazju għal awtonomija politika. Dan ma jfissirx li l-eżistenza tal-Università ta' Malta u t'Għawdex spiċċat, anzi kompliet, speċjalment f'dak li hu l-qasam ekonomiku. Fejn jidħol l-amministrazzjoni ekonomika ta' dawn il-gżejjer, l-università kemm ta' Malta kif ukoll t'Għawdex żammew rwol importanti ħafna. Mhux talli hekk, talli anke fi strateġija ħa ngħidu hekk ta' divide et impera, divide and rule, il-Kavallieri nafu li mal-università l-antika tal-Imdina, notabile, Ikkreaw fil-Birgu l-Università l-ġdida. Għall-ewwel kienet il-Birgu u mbagħad iktar tard meta mxew għall-kapitali l-ġdida l-Belt Valletta wara l-assedju, wara t-twaqqif tal-Belt Valletta, lura mill-1571 'l quddiem l-Belt Valletta bdiet isservi bħala l-kapitali l-ġdida u minn dak iż-żmien 'l quddiem għandek l-Università tal-Belt imma wkoll it-titlu sħiħ tagħha l-Università tal-Belt tal-Birgu, Vittoriosa, ta' Senglea, tal-Isla u, u aktar tard imbagħad jibdew jinkludu anke referenza għal Bormla fit-titlu. Ehm, mela l-Università tal-Portijiet u l-Università l-Antika tal-Imdina. Allura kellek Tqassim tal-gżira ta' Malta f'parroċċi differenti bħal Ħaż-Żebbuġ, bħal Rabat, dawk in-naħiet ta' Malta baqgħu jagħmlu parti mill-Imdina, baqgħu allura taħt il-ġurisdizzjoni tal-Università tal-Imdina, mentri n-naħa tal-port, l-Università tal-Belt Valletta bdiet tieħu ħsieb iktar u iktar il-ħtiġijiet tal-parroċċi li kienu f'dik ix-xaqliba. Interessanti li kull ma jmur nibdew niltaqgħu ma' referenzi għal ġurati tal-Birgu, hemm xi gaps għaliex ir-rekords tal-Università tal-Birgu tal-Belt mhix mhumiex sħaħ daqskemm wieħed jixtieq, speċjalment fis-seklu sittax, mill-1530ijiet sal-assedju, Però huwa ċar li din l-Università bil-mod il-mod bdiet tiffunzjona u tistabbilixxi ruħha, mhux mingħajr xi litigazzjoni kultant xi nuqqas ta' qbil bejn iż-żewġ Universitajiet, għax l-Università tal-Imdina ma ħaditx wisq gost li issa kellha l-kompetizzjoni min-naħa tal-Birgu. Però maż-żmien dawn iż-żewġ istituzzjonijiet sabu posthom u sabu l-irwol tagħhom u kienu jieħdu ħsieb b'mod speċjali l-proviżjoni, l-approviġjonament ta' Malta fejn jidħol ikel, fejn jidħol qmuħ li kienet xi ħaġa importanti ħafna l-amministrazzjoni tal-importazzjoni tal-qmuħ permezz tat-tratte. il-famużi liċenzji li kienu jippermettu lill-Maltin biex iġibu l-qamħ minn Sqallija, l-amministrazzjoni tal-proċess kollu sal-ħażna tal-qmuħ, rrid flejjes kbar għal din il-ħaġa, il-ħażna kienet ukoll biċċa xogħol loġistika importanti ħafna, qed nitkellmu fuq fosos f'diversi lokalitajiet, imma mhux qmuħ biss, L-università, l-universitajiet kienu jieħdu ħsieb ukoll, anke Għawdex sibna hekk, jiġifieri, kienu jieħdu ħsieb ukoll, pereżempju, l-liċenzji tal-laħam, li jkun hemm proviżjoni adekwata ta' laħam, ta' żjut u ta' prodotti oħrajn importanti u allura vitali għall-ħajja ta' kuljum. L-ekonomija ma tgħaddix mingħajr dan ir-rowl. Ma rridx ninsa nsemmi wkoll kif l-università bħala massa frumentarja allura bħala fond li kien jippermetti, bis-saħħa ta' somma ta' eluf ta' skudi investiti f'dan il-fond, ix-xiri ta' qmuħ għall-approvviġjonament tal-popolazzjoni. F'dan il-fond setgħu jinvestu nies privati kif ukoll entitajiet. Allura kien qisu wieħed mill-ewwel forom ta' attivitajiet bankarji fejn dan il-bank, biex ngħidu hekk, kont tista' tinvesti xi ħaġa tal-flus fih u tieħu lura frott bl-imgħax. Għandek il-kapital investitu għandek ukoll imgħax 3%, kultant 6%, kultant anke iktar. Kien hemm allura, biex ngħidu hekk, sforz biex neliminaw ċertu livell ta' użura minn fost il-popolazzjoni u nagħtu nagħtu opportunità lil investitur privat kif ukoll entitajiet biżżejjed ngħidu li fi tmiem il-ħakma tal-Kavallieri meta ġew il-Franċiżi kien hemm allura ritratt għandna ritratt ta' sitwazzjoni finanzjarja tal-Università tal-massa frumentarja ta' din l-entità li kienet tirċievi investimenti u tħallas bl-imgħax, fosthom l-entitajiet ekkleżjastiċi li kellhom iktar minn miljun skud investiti li dawn imbagħad ma rkuprawhomx mal-miġja tal-Franċiżi. Meta qed nitkellmu fuq l-iskudi, qed nitkellmu fuq tnax-il skud li, mal-ħakma tal-Ingliżi imbagħad kienu jagħmlu lira sterlina. Interessanti kif l-Università tal-Imdina sa minn tmiem il-Medju Evu tuża simboli fosthom il-kuluri l-abjad u l-aħmar li imbagħad isibu ruħhom fil-bandiera nazzjonali. Biex nikkonkludi, inħoss li l-universitajiet kellhom rwol importanti ħafna, kemm f'Għawdex kif ukoll f'Malta, taw sens ta' awtonomija u mod ta' parteċipazzjoni, opportunità biex l-abitanti jkollhom vuċi, għalkemm fis-seklu tmintax ħadu ħadu iktar rwol ċerimonjali, però r-rwol ekonomiku tagħhom kien importanti u wieħed m'għandux jinsa li bħala parti mill-proċess ta' mixja tal-poplu Malti u Għawdxi lejn l-awtonomija, l-ekonomija, jew aħjar dik bil-mod il-mod il-mod ta' kif il-poplu seta' jqum fuq saqajh u jkollu ekonomija li tista' tgħinu jfendi għal rasu kienet importanti ħafna f'din l-istorja, f'dan ir-rakkont nazzjonali. Il-ħakem jew il-kaptan tal-virga kien il-persuna li kellha l-ogħla awtorità fil-Kunsill Muniċpali ta' żmien nofsani kif ukoll waqt żmien il-Kavallieri. Is-simbolu tal-awtorità tiegħu kien appuntu l-virga li ntrabtet mal-isem tal-kariga. Din il-virga sewda u twila ħames piedi kienet tinżamm mill-kaptan f'kull ċerimonja. Huwa kellu d-dritt għal gwardji personali u l-preċedenza fuq kull uffiċjal ċivili f'Malta, kif ukoll l-istess unuri daqs kanonku tal-katidral. Fil-fatt, flimkien ma' ġurati oħra, dawn kellhom post speċjali fejn joqogħdu waqt il-quddies u ċerimonji oħrajn. Dawn il-ġurati, li kienu jkunu bejn tlieta u erbgħa, kienu ħafna drabi jiġu magħżula minn fost in-nobbli Maltin fil-bidu tas-sena amministrattiva. Kienu huma li għażlu l-prokuraturi għall-Katidral u l-Isptar Santu Spirtu. Tul is-sena kienu jsejħu numru ta' laqgħat biex jiddiskutu varji neċessitajiet ta' tmexxija. Liema minuti tal-laqgħat kienu jinżammu f'reġistri. Filwaqt li numru ta' uffiċjali kienu jinħatru biex jamministraw il-gżira, il-Maġistrati tal-Belt Notabile kienu jorganizzaw l-għassa bil-lejl mis-suldati tad-dejba madwar Malta. jistabbilixxu l-prezzijiet tal-bejgħ u jaraw li l-iskola tal-Imdina titmexxa sew billi kienu jħallsu l-paga tal-għalliem. L-Akkatta Pannu kien responsabbli mis-saħħa u l-iġene pubblika. Is-Supramara Merius imbagħad kien jara li s-swar tal-Imdina jinżammu fi stat tajjeb u l-Baulatio kien jissorvelja s-swieq jara li ma jidħolx kutrabandu u jmexxi l-ħabs. It-Teżorier imbagħad kien jieħu ħsieb l-amministrazzjoni tal-finanzi tal-Kunsill li kienu jidħlu mit-taxxa fuq l-inbid, il-laħam u l-esportazzjoni. Il-Kunsill kien jaħtar ukoll konsli Maltin fl-ibliet ta' Sqallija. Waħda mill-aktar responsabiltajiet importanti kienet dik li bħala Kunsill jiggarantixxi li jkun hawn qamħ u ikel biżżejjed. Għal dan kellhom privileġġ irjali ta' l-eżenzjoni mid-dwana mir-Renju kollu. Mill-1435 'il quddiem, l-uffiċjali kellhom jinħatru kull sena u kellhom ikunu Maltin jew ilhom jgħixu hawn aktar minn ħames snin. Mal-wasla tal-Kavallieri fl-1530, għalkemm l-Università tal-Imdina baqgħet tiffunzjona, ħafna mill-awtorità tal-gżira għaddiet f'idejn il-Gran Mastru, li ma kienx ser jippermetti lil ħadd jindaħallu kif imexxi. Madanakollu, l-kariga tal-kaptan tal-virga baqgħet waħda mill-ftit karigi ta' ċertu prestiġju u importanza li kienu okkupati mill-Maltin waqt il-perjodu tal-Ordni ta' San Ġwann. Il-Magna Charta Libertatis hija tragward kostituzzjonali importanti għalina l-Maltin, għaliex huwa tragward li fih Ir-re ta' dakinhar, jiġifieri r-re Alfonsu Ħamsa ta' Aragona, ta lill-Maltin mhux biss l-assikurazzjoni li mhux se jkunu iktar mogħtija taħt il-forma tal-fewdaliżmu imma li jkunu qed jirrispondu direttament biss lejn il-Kuruna, imma wkoll ta lill-Maltin id-dritt li jiġġieldu għal dak id-dritt u li jekk jiġġieldu għal dak id-dritt mhumiex se jkunu qegħdin jiksru l-ebda liġi. U allura dawn huma tragwardi importanti u interessanti fir-rigward tal-istorja kostituzzjonali tagħna u tagħna wkoll bħala riżultat ta' din il-Magna Carta Libertatis, bħala riżultat ta' dan kellna mitt sena fej il-Gvern Muniċipali Malti, l-Università, pratikament kienet qed tmexxi lill-pajjiż tagħna taħt il-kuruna u allura mhux iktar taħt xi sid fewdali bħalma kellna qabel ma ingħata lilna dan id-dokument. Dan huwa dokument ukoll illi ġie b'riżultat ta' għawmien mill-Maltin u l-Għawdxin ta' sens ta' ribelljoni għaliex ħassowhom illi kienu qegħdin jiġi trattati ħażin mill-sit fewdali illi kellhom, illi kien Monroy, u qamu u talbu lill-Kuruna biex tintervjeni biex issolvi din il-problema. Issa, din hija interessanti anki mil-lat legali u l-isfond tiegħi huwa ta' avukat u allura jien aktar ħarist lejha meta ġejt nittratta din il-materja mil-lat legali milli biex ngħidu hekk mil-lat tal-istorja għaliex naturalment l-istoriċi huma iktar f'posthom biex jagħmlu dan. Il-lat legali huwa interessanti għaliex meta r-re għax kellu bżonn ta' finanzi Ta lil Malta lil Monroe tagħhielu bil-kuntratt ta' impignoratio, dak iż-żmien kienu jgħidulu kuntratt ta' impignoratio. Jiġifieri tagħhielu biex ngħidu hekk bran. Jiġifieri intik dan il-post biex inti tmexxih skont is-sistema fewdali, Għal dan Monro jtah 30 elf florin Aragoniż ta' dak iż-żmien, kieku jkollna kieku jkollna nieħdu il il-valur tad-deheb ta' llum u naraw kemm kienet kemm kellha deheb il-florin Aragoniż, inkunu qegħdin nitkellmu bir-rati ta' llum madwar sitt miljun dollaru Amerikan. Jiġifieri din kienet somma importanti fil-verità u mbagħad naraw ukoll li meta l-Maltin ġew biex iħallsu dawn il-flus, fil-verità anki l-istoriku Fiorini jikkummenta x'kien jirrappreżenta dan l-ammont għal dak iż-żmien. Mela, Malta kienet mogħtija b'dan it-tip ta' pleġġ fejn għall-flus Monroy ingħata l-pajjiż biex huwa jkun is-sid fewdali tiegħu taħt il-Kuruna. U dak iż-żmien kien pjuttost aċċettat, mhux pjuttost, anzi aċċettat, illi inti ttirann b'dan il-mod. Kienu anki jiragħnu lin-nies. Hemm anki dokumentazzjoni fejn xi għaqdiet reliġjużi saqsew il-Papa jekk hux possibbli illi inti tiran isservi Saraċeni illi jkollok u dan ukoll kien possibbli. Il-Professur Andrew Vella jgħid il-Maltin sabu ruħhom f'din is-sitwazzjoni fejn sabu sit fewdali u jikkummenta hekk, X'setgħu jagħmlu l-Maltin u l-Għawdxin? Il-ħuta ż-żgħira qatt ma kielet il-kbira. In-niket kbir kellhom joqogħdu taħtha u naturalment kellhom jagħrfu dak li għamel ir-re. Iżda Gonsalvo de Monroy għamel sitwazzjoni fejn il-Maltin irribellaw. U rribellaw u bdew ifittxu l-fidwa tagħhom. Ħafna studenti tagħna, u jiena niftakar meta kont l-iskola wkoll, konna nitkellmu fuq il-fidwa tal-Maltin, li kienet il-fidwa li l-Maltin ħallsu biex jeħilsu minn Monroe. U kienet fil-fatt l-Università, il-Gvern Muniċipali ta' dak iż-żmien, illi ħadmet biex il biex ir-re jaċċetta din il-possibbiltà illi ikun hemm din il-fidwa ta' 30,000 florin Aragonese. Kif spjegajt, Fiorini għidilna, Dan ifisser li l-Maltin kellhom jipproduċu minn ġo fihom stess, jiġifieri mill-ġid li kien hawn fil-pajjiż, u dan ma kienx hawn ġid kbir fil-pajjiż, imma l-Maltin kellhom jagħmlu sforz enormi biex jipproduċu l-ekwivalenti ta' somma li kienet tammonta aktar mit-taxxa totali illi Ir-Re kien jieħu mir-Renju ta' Sqallija fl-1434 u l-1439. Araw x'ammont kbir kellu fil-fatt jinġabar. Naraw iktar 'l quddiem li kien diffiċli għalihom li jiġbru dawn il-flus, però Ġabru kemm setgħu, fil-verità ġabru għoxrin elf minn tletin elf u r-Re xorta f'dak il-punt kien diġà ta l-Magna Charta Libertatis lil Malta abbażi li għandhom jitħallsu dawn il-flus. U din il-Magna Carta Libertatis, fil-verità, kienet xi ħaġa pjuttost eċċezzjonali għaliex il-Re mhux biss aċċetta li l-Maltin irribellaw, imma anzi ħadu bħala dana sens ta' fiduċja fil-Kuruna. U Sejjaħ lil Malta ġawhra u membru notabili tal-kuruna irjali. Fil-fatt città notabile, l-Imdina, tiġi wkoll minn dan. U meta din il-karta, din il-karta, Magna Carta Libertatis ingħatat lilna, il-Gvern, il-Re għamel xi ħaġa pjuttost eċċezzjonali għaliex ta lill-Maltin il-poter u l-awtorità illi jekk xi ħadd jipprova jerġa' jpoġġihom taħt il-kontroll fewdali, jistgħu jqumu anki bl-armi u jekk jagħmlu dan ma jkunux qegħdin jiksru l-ebda liġi u li ma jkunux u allura jkunu qegħdin jimxu skont id-drittijiet li thom huwa stess. Domna mitt sena bħala pajjiż illi noperaw b'dan il-mod, b'awtonomija, il-Gvern Muniċipali kien jirrispondi biss lill-Kuruna, kien hemm rispett għal dan id-dritt u ma kienx hemm bżonn illi jintuża dan id-dritt biex il-Maltin iqumu bl-armi u jiddefendu lilhom infushom. Kif jgħidilna Vella, il-Professur Vella wkoll, Malta ġiet ikkonsidrata fl-istess livell ta' dominju rjali bħall-bliet ta' Palermo, ta' Messina u ta' Katanja. Imma kif jgħidu wkoll bl-Ingliż, importanti li ma tafdax il-promessi tal-prinċpijiet. Għaliex imbagħad Karlu. il-ħamsa, Charles the Fifth, fl-1530, ftit iktar minn mitt sena wara li l-Maltin ingħataw il-Carta Magna Libertatis, ta lil Malta lill-Kavallieri, lill-Ordni Sovran Militari ta' San Ġwann, u din għatahilha biex tiġi kważi sovranità taħt l-Ordni, imma tgħajjilha wkoll bi ksur tal-Magna Charta Libertatis u tal-promessa solenni li għamel il-predeċessur tiegħu Alfonso lill-Maltin. U allura, Kif wieħed dejjem jifhem, l-iżvilupp kostituzzjonali qatt m'huwa żvilupp lineari, dejjem timxi lejn iktar awtonomija, iktar indipendenza, fl-aħħar tieħu r-riedni f'idejk u ssir pajjiż sovran. L-iżvilupp kostituzzjonali kultant jimxi bis-sulluzzu u inti timxi 'l quddiem u kultant tagħmel pass lura. U fil-verità, jekk inti taraha mil-lat biss, mil-lat biss, ta' il-Magna Charta Libertatis, l-għotja ta' Malta lill-Kavallieri kien pass lura, għaliex kien pass fejn il-wegħda li kienet saret ma nżammitx. Naturalment l-istorja tgħallimna li dal-pass kellu ħafna vantaġġi oħrajn. Imma għalkemm kien pass Lura Malta baqgħet miexja. Il-Kavallieri sa ċertu punt tawna wkoll sens ta' stat għaliex huma kienu familji importanti mill-Ewropa u familji illi kienu u illi stanow bħala ordni u Malta inbena iktar is-sens ta' stat u U eventwalment wasalna wkoll biex dik il-mixja fejn il-Magna Charta Libertatis hija importanti wasslitna wkoll għall-Indipendenza fl-1964. Tul is-sekli sittax sa tmintax, il-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwann li serva wkoll bħala l-Prinċep ta' dawn il-gżejjer, kien il-figura politika ċentrali. Nistgħu ngħidu li l-Gran Mastru ħa l-irwol ta' tmexxija minn idejn il-ħakem. Minn fost dawn il-Gran Mastri, l-ewwel Gran Mastru f'Malta li l-Għadam u oħrajn warajh bħal De Valette, Verdal, Wignacourt, Cottoner, Manuel de Vilhena, Pinto u De Rawan baqgħu magħrufin qalb il-Maltin iktar minn oħrajn għall-istil ta' tmexxija tagħhom u għall-ġid li ġabu lil Malta. Il-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwann kien elett għal għomru bħala Kap tal-Ordni wara l-mewt tal-Gran Mastru ta' qablu. Hu kellu rwol doppju, dak ta' Kap ta' Ordni Reliġjuż, l-Ordni ta' San Ġwann, li kien responsabbli għall-amministrazzjoni interna tal-Ordni, u Sultan tal-pajjiż fejn dak iż-żmien l-Ordni kellu s-sede tiegħu, li bejn l-1530 u l-1798 kienu l-Gżejjer Maltin. Għalhekk, tul dan iż-żmien f'Malta nistgħu ngħidu li kellna sitwazzjoni ta' stat ġo stat fejn il-popolazzjoni Maltija kienet tqis lill-Gran Mastru bħala s-sultan jew il-prinċep tal-pajjiż. L-Ordni kellu l-liġijiet interni tiegħu u l-Gran Mastru kien jiggvernah bħala stat iktar milli bħala ordni reliġjuż. Bħala l-ogħla awtorità, il-Gran Mastru kellu setgħat ta' amministrazzjoni ġenerali, kien jeżerċita kmand suprem fil-kampanji militari u kien jissorvelja l-finanzi u jlaqqa' u jippresjedi il-Kapitlu Ġenerali. Malli kien elett, kien jieħu ġurament li jżomm l-istatuti u d-drawwiet tal-Ordni, li jmexxi l-Ordni bil-parir tal-Venerabbli Kunsill, li josserva l-ordinanzi tal-Kapitlu Ġenerali u jara li dawn kienu osservati mill-membri tal-Ordni kollha. Bħala awtorità reliġjuża, il-Gran Mastru spiss kellu kunflitt maż-żewġ awtoritajiet l-oħra f'Malta, l-Isqof u l-Inkwiżitur. Dan id-diżgwid bejniethom ħareġ l-aktar fil-kwistjoni taċ-ċensura li waqqfet l-istampar f'Malta għal aktar minn mitt sena. Ir-rwol tal-Gran Mastru kien primarjament bħala Kap tal-Ordni u kien biss de facto il-Prinċep ta' Malta. Ħafna Gran Mastri matul iż-żmien ħarġu liġijiet li jirregolaw il-ħajja ċivili f'Malta. Fost dawn insemmu il-Prammatiche ta' Caraffa, il-Leggi e Costituzioni ta' De Vilhena u id-Diritto Municipale ta' De Rohan. Permezz ta' dawn il-liġijiet il-Gran Mastru wera li hu kellu l-awtorità ġol-pajjiż. L-Ordni ġab ruħu daqs li kieku kien potenza indipendenti jew stat sovran, kellu l-muniti tiegħu stess u kien jibgħat ambaxxaturi f'qrati barranin. Bħala Kap ta' Stat, il-Gran Mastru ġie dejjem trattat bħala sovran minn qrati barranin. Permezz tal-għotja ta' Karlu Ħamsa fl-1530, Malta kienet ingħatat bħala fewdu lill-Ordni u kienet soġġetta għall-Kuruna ta' Sqallija. Il-Gran Mastru ma kellu l-ebda attribut formali, lanqas ta' semi-sovranità, imma maż-żmien, Speċjalment wara li bdiet tiddgħajjef it-theddida Ottomana, il-figura tal-Gran Mastru nbidlet minn dik ta' gwerrier qalbieni u difensur tal-Kristjaneżmu għal dik ta' prinċep mondan li kellu qorti lussuża daqs dawk is-sovrani Ewropej l-oħra. Din tiġi riflessa fit-titoli tiegħu. Fl-1607 il-Gran Mastru Olof de Wignacourt ingħata dinjità ogħla u t-titlu ta' prinċep, Sua Altezza Serenissima. Pinto mbagħad eleva ruħu għal grad bħal ta' Kardinal u beda jissejjaħ Su Altezza Eminentissima. Din il-bidla fir-rwol tal-Gran Mastri toħroġ ċara fil-pitturi tagħhom, jekk inqabblu pereżempju l-awsterità tal-Gran Mastri tas-sekli sittax u sbatax mal-pompa u r-regalità ta' dawk tas-seklu tmintax. Ta' min isemmi l-Gran Mastru Portugiż Manuel Pinto de Fonseca li mexxa l-Ordni u 'l Malta għal 32 sena bejn l-1741 u l-1773. Kien ħakkiem awtokratiku li rrifjuta li jsejjaħ kapitlu ġenerali minħabba l-biża' li seta' jillimita l-poter tiegħu. Kien hu li beda juża l-kuruna magħluqa biex juri l-poter assolut tiegħu u b'hekk, sforz din l-attitudni awtokratika, spiċċa ttardja r-riformi tant meħtieġa fl-ordni u b'riżultat fit-tmexxija tal-pajjiż. L-Ordni ta' San Ġwann ħa Malta f'idejh fl-1530. Ħadha mingħand ir-Re ta' Sqallija, għax Malta kienet għal sekli sħaħ tappartjeni lill-Kuruna ta' Sqallija. Il-Kavallieri qabel ġew Malta kienu ġo Rodi, imma wara s-Sedju Qalil fl-1523 dawn tkeċċew minn Rodi u sabu ruħhom kif ngħidu llum homeless, bdew iduru mal-Ewropa minn hawn u minn hemm, bdew jindunaw li qed jitilfu l-prestiġju tagħhom, qed jitilfu anke l-iskop għal xiex kienu qed jeżistu u bdew ifittxu dar ġdida. Din id-dar ma kienetx faċli biex isibuha. Damu seba' snin sħaħ jinnegozjaw ma' dak u mal-ieħor biex forsi jsibu fejn ideffsu rashom. Wara seba' snin negozjati jibdew jispiċċaw ma jinkomplux jiġġieldu jerġgħu jagħmlu paċi. Wara seba' snin ftehmu mar-Re ta' Sqallija li kien Karlo Kwinto ta' Spanja, l-istess persuna, Imma Malta ma ħaduhiex minn Spanja kif jaħsbu ħafna nies. Ħaduha mir-Renju ta' Sqallija għax kienet parti mir-Renju ta' Sqallija. U fl-aħħar ftehmu. Ftehmu b'ħafna kondizzjonijiet eh, ma setgħu jiftehmu qabel l-iktar imħabba tripli. Għaliex eh, Carlo Quinto, Carlo numru 5, kien Qalhom li biex biex itihom Malta jridu jieħdu r-responsabilità li jipproteġu jiddifendu lil Tripli. U din kienet diffiċli mmens għax Tripli kienet f'nofs il-Mussulmani, kienet diffiċli mmens biex tiddifendiha. Imma fl-aħħar ma kellhomx għażla u ddeċidew li jaċċettaw. U ħadu Malta u Tripli. Kif ħaduha? Ħaduha permezz ta' grant mingħand ir-Re ta' Sqallija. Dan Tom dak li jgħidulu bi żball jgħidulu att ta' donazzjoni, mhi donazzjoni xejn għax donazzjoni tagħti b'xejn. Mentri din kien ħafna kundizzjonijiet u l-kundizzjoni l-iktar importanti kienet li Malta tibqa' ta' Sqallija. Fu li jekk xi għal xi raġuni il-Kavallieri ma jibqgħux Malta, jew għax jitilqu huma jew għax jiġu mkeċċijin, ir-Re ta' Sqallija ftiehem magħhom li Malta terġa' ssir tiegħu. U dejjem żamm is-sovranità ultima, l-aħħar kelma kienet dejjem tar-Re ta' Sqallija. fuq li ma kienetx donazzjoni, x'kienet? Kienet kuntratt speċjali, kien kuntratt eh, li ma nsibux bħalu fil-liġi ċivili, ma kienetx kirja, ma kienetx ċens, ma kienetx donazzjoni kif ġadna, ma kienetx partit, kienet kuntratt l-iktar li tixbaħ il-kuntratt tal-fewdu. Bl-Ingliż għadu l-fif, imma l-iktar viċini għall-kunċett tal-fewdu. Il-fewdu differenti minn minn ta' Malta huwa li l-fewdu huwa eh, normalment huwa personali lil persuna mhux l-organizzazzjoni jew lill-soċjetà bħalma kienu l-Kavallieri ta' Malta. Imma mill-pija kienet tixbaħ ħafna l-fewdu li l-aħħar kelma teqpa tar-re ta' minta Fil-fatt, kien hemm ħafna obbligazzjonijiet li kellhom il-, waħda minnhom kienu jiddifendu lil Tripli, però il-prezz formali kien li darba fis-sena, fl-ewwel ta' Novembru, il-Malta kellha tippreżenta lir-Re ta' Sqallija jew il-Viċe-Re, dak li jagħmel minfloku, kellha tippreżentalu falkun, għasfur tal-priża. Din kienet ħaġa simbolika għax naturalment il-valur ta' Malta kien ħafna iżjed mill-prezz ta' għasfur tal-priża. Imma din kienet il-rikonoxximent simboliku li Malta eh, għadha tappartjeni lir-Renju ta' Sqallija. Din il-kwistjoni tal-sovranità baqgħet problema kbira meta l-Franċiżi ħadu Malta il-Kavallieri kienu ċedewha. Però il-Kavallieri setgħu jċedu biss dak li kien tagħhom, ma setgħux iċedu s-sovranità tal-Re ta' Sqallija. U din baqgħet sal-Trattat ta' Versailles tal-1814. Baqgħet kwistjoni li kienet kontroversa mmens kif Is-sovranità tgħaddi minn id għall-ieħor. It-trasferiment tas-sovranità jew tal-drittijiet bejn Sqallija u l-Kavallieri sar permezz ta' dak li jien ngħidlu charter, mhux att ta' donazzjoni, imma charter fis-sens li r-Re ta' Sqallija niżżel x'kien qed jagħmel u l-kundizzjonijiet għaliex kien qed jagħmilhom. Kurjuża li dan l-att ġie ffirmat biss minn naħa waħda. Normalment, kif jaf kulħadd, kuntratt jiġi ffirmat miż-żewġ naħat. Però f'dan l-att ma ġiex iffirmat miż-żewġ naħat fil-bidu għax imbagħad irrid ngħid. Mela fil-bidu dal-att li llum kopja tiegħu l-oriġinal qiegħed fil-Bibljoteka ta' Malta huwa bil-Latin, huwa twil ħafna. u ġie ffirmat mir-Re mhux b'ismu imma iffirma Io il Re li kien mod li jiffirmaw ir-rejiet dak iż-żmien. Ma kinux jgħidu jien jisimni hekk u qed niffirma b'ismi u kunjomi, qed niffirma għax jien ir-Re. Att ta' sovranità. U dal-att illum jinsab il-bibljoteka kif ġie għadd diffiċli li tittraduċih għax huwa bil-Latin u ġie tradott sa fejn naf jien darbtej. Ġie tradott minn Whitworth xi 150 sena ilu u minn Viviani xi mitt sena ilu. It-traduzzjonijiet mhumiex tajbin wis, irrid ngħid il-verità li tbati biex tifhimhom għaliex mhumiex magħmulin b'sengħa kbira, imma dawk huma l-uniċi tnejn li naf bihom jien. u naħdmu fuqhom, fuq dawk it-traduzzjoni li għandna. Eventwalment, ftit wara li ġie firmat, il-kavallieri batu delegazzjoni Sirakuża u raġaw ikkupjaw il-charter kelma b'kelma, zidu xi kondizzjoni toħra u xi konsiderazzjoni toħra u firmaw. Volli li f'dan moment kien hemm il-firma ta' żewġ naħat. Kien hemm il-qbil ta' naħa u tan-naħa l-oħra. Immedjatament wara li ffirmawh, il-kavallieri ndunaw li ħallew barra żewġ kondizzjonijiet li huma kienu importanti immens. Għalihom kienu importanti. Malta minn mindu kienet taħt Sqallija kellha da dritt li timporta mingħand Sqallija kemm kellha bżonn qamħ u affarijiet oħra tal-ikel, bil-prezz tas-suq mingħajr ma tħallas dazju, mingħajr ma tħallas taxxi xejn. Din dan kien favur enormi. Għaliex eh, Malta ma kienx tipproduċi biżejjed biex l-abitanti eh, ikollhom biżejjed biex jiklu s-sena kollha u kellha bżonn bil-fors timporta numru qawwi ta' eh, ammont qawwi ta' sustanzi tal-ikel minn Sqallija. Din kienet waħda mill-kondizzjonijiet li ħallewha barra fil-bidu u kien hemm il-kondizzjoni l-oħra li l-kavallieri kienu ilhom mijiet ta' snin jipproduċu l-munita tagħhom, kienu joħorġu l-flus eh, bil-wiċċ tal-ordni, bil-istemma tal-ordni u bil-wiċċ tal-Gran Mastru u dan ukoll da dritt li huwa dritt sovran li toħroġ il-munita tiegħek, ma kienx imsemmi fiċ-Charter tal-1530. Eh, din qajmet kwistjoni ġodda għax mal-bidu eh, Karlu ħamsa għallhom dak li firmajna firmajna issa dak li jemmen. Imma mbagħad indaħal il-Papa qabeż għal kavallieri u Karlu aċċetta li daħħal da żewġ kondizzjoni ġodda. U effettivament Dawn iż-żewġ kondizzjonijiet, dik tal-munita m'għamlitx problemi kbar imma tal-importazzjoni, tratte kienu jgħidulhom, l-importazzjoni bla dazju, bla taxxi tal-ikel, dik qajmet kwistjonijiet kbar matul iż-żmien kollu li l-Kavallieri damu Malta. Għax il-Kavallieri dejjem riedu iktar iktar kwantità għaliex hekk kien qalu qalu bir-raġun li l-popolazzjoni kienet tiżdied Fil-fatt, l-ewwel irduppjat u mbagħad ittriplikat il-popolazzjoni u ma jistax ikun li jibqgħu bl-istess ammont. Riedu li jkun hemm żieda skont il-popolazzjoni. Kif għadt dan ġab ħafna nkwiet bejn Malta u Sqallija, imma eventwalment kienu dejjem jissolvu isolvu l-affarijiet bejn bi ftehim. Il-Maltin saru jafu bin-negozjati li li Malta tiġi mogħtija lill-Ordni ta' San Ġwann pjuttost kmieni u mal-ewwel kien hemm reazzjoni kuntrarja ħafna. Huma riedu li jibqgħu direttament taħt Sqallija u mhux taħt taħt fewdatarju ġdid u kien hemm diversi problemi tal-volontà tal-Maltin. Wieħed minnhom kien li fl-1428 il-Maltin kienu ħallsu minn buthom kellhom iħallsu tletin elf dukat jew fjorin tad-deheb biex jakkwistaw id-dritt li ma jiġux taħt taħt fewdatarju. Imma Carlo Quinto meta ftiehem mal-Kavallieri qisu kiser din il-kundizzjoni. Allura l-Maltin barra l-privileġġi tagħhom u d-drittijiet tagħhom Iridu jsiru jafu x'sa jsir minnhom dal-20,000 dukat li kienu ħallsu qabel. U dan qajmet kwistjonijiet ġmielhom ukoll. U fl-aħħar ftehmu wkoll. Il-Kavallieri ħassew li ma kienx biżżejjed li jkollhom il-volontà tar-Re biex iħdu Malta f'idejhom. Riedu forma ta' demokrazija, forsi qed neżaġera, l-kelma ftit eżaġerata, imma riedu l-kunsens tal-Maltin ukoll. li jridu li jkunu Malta bil-beneplaċtu u bil-kunsens tal-Maltin. U kurjuża eh, sar kuntratt iffirmat quddiem notar bej il-kavallieri bej l-ordni ta' San Ġwan, dak iż-żmien ma kienu xejdu l-ordni ta' Malta, l-ordni ta' San Ġwan, u il-popolazzjoni Maltija. Il-ġurati tal-imdina iffirmaw fisem il-poplu Malti li jaċċettaw

suspense account biex ngħidulu hekk, u jekk il-Kavallieri jitilqu minn Malta mbagħad jarġgħu jsiru dovuti lill-Maltin. Dal-kuntratt sfortunatament ma jistax jinstab illum. Probabbli wieħed minn dawk li ġi mormi jew ġi b'xi mod mitluf, imma għandna riferenza eżatta għalih għand in-nutar Saliba, Saliva kienu jgħidulu dak iż-żmien, u ġie sal-1907 kien għadu jidher dal-kuntratt. Illum arġajt fittixtu u qabbadt il-minifiċċju imma ma stajtx jinstab. Imma il-fatt huwa li huwa kurjuż li l-Kavallieri riedu li s-sovranità ta' Malta tiġi konfermata mill-poplu stess. Bħal kull ftehim, speċjalment meta jgħaddi ħafna żmien, Jibdew id-diffikultajiet x'kien ifisser il-kuntratt tal-bidu. U f'Malta qamu diversi kwistjonijiet fuq xi jfisser eżatt iċ-Charter tal-1530. Il-biċċa l-kbira mexa sew. It-tieni kwistjoni li qamet kienet il-kwistjoni tal-viżitazzjoni. l-isfid jew aħjar il-viċerè ta' Sqallija deherlu li l-Knisja ta' Sqallija kellha d-dritt li tissorvelja dak li qed jiġri fil-Knisja ta' Malta. U ried jibgħat viżitatur biex jinvestiga u jirraporta. fuq kif sejra l-Knisja ta' Malta. Din qajmet kwistjoni enormi għaliex il-Kavallieri rawha bħala ndħil mhux skont il-Charter tal-1530 u għamlet kwistjoni kif għadd. Sal-punt li l-Gran Mastru Imminaċċa li jekk jipprova jiġi l-Isqof ta' Sirakuża Malta, jżommu fiżikament, ikeċċih 'il barra bil-vjolenza. Eventwalment din ukoll wara ħafna negozjati, wara ħafna parleys minn naħa u minn oħra, ġiet riżolta. Meta Napuljun ħa Malta f'idejh bil-forza militari u l-Ordni ta' Malta ċediet, kienet iffirmat kapitulazzjoni mal-Franċiżi li biha rrinunzjaw għad-drittijiet li kellhom fuq Malta. Imma il-kavallieri setgħu jirrinunzjaw għad-drittijiet tagħhom mhux tad-drittijiet ta' Re ta' Sqallija. U din qajmet eh, problemi kbar il qudiem jekk il-kapitulazzjoni favur il-Franċiżi skont il-liġi internazzjonali kelli xi valur jew le. Ir-Re Ferdinandu ta' taż-żewġ Sqallijiet ta' Napli u ta' Sqallija Oldili, qal jien għandi d-drittijiet tiegħi hawnhekk u l-Ingliżi li ġew Malta bħala mistednin minni ma jistgħux jaqbdu u jaqilbu l-karti u jgħidu li issa Malta hija tagħhom. Malta għandi d-drittijiet tiegħi bħala sovran u l-fatt li ħaduha l-Franċiżi bil-forza ma ttellifnix id-drittijiet tiegħi. u kompla jinsista għal ħafna żmien li il-bandiera Ingliża kienet telgħet Malta bil-permess tiegħu u ma kellhom l-ebda dritt l-Ingliżi mbagħad li jużurpaw id-drittijiet tiegħu bħala sovran ta' Sqallija. Eh, din baqgħet kwistjoni li li komplit taħraq għal ħafna ħafna snin. Fl-aħħar bil-trattat ta' Versailles L-Ingliżi vvintaw formola ġdida. Is-sovranità kienet tgħaddi b'ċerti mod. Imma billi Malta ma kienet taqa' taħt l-ebda wieħed minn dawk il-modi, ivvintaw il-formola ta' Melitensium Mabor et Europa Vox. Ċoe, dak li l-iskrizzjoni li hemm fuq il-Main Guard, ivvintaw, letteralment ivvintaw, għax ma jeżistix fil-liġi internazzjonali li s-sovranità tgħaddi bil- l-imħabba tal-Maltin u għax l-Ewropa xtaqet hekk. Din assolutament ivvintawa formula għal Malta, imma eventwalment ħadmet. L-Ingilterra kellha l-ikbar navy tad-dinja dak iż-żmien, kellha saħħa militari enormi u ħadd ma kien fi grad li jgħidilha isma' dawn affarijiet li qed tivvintom int. Is-sovranità għada tar-Re ta' Sqallija. U fl-aħħar mill-aħħar, wara ċertu numru ta' żmien, ġie aċċettat mill-Maltin u mill-Ewropa u mid-dinja li dawn iż-żewġ fonti ta' poter li huma l-imħabba tal-Maltin u l-vuċi tal-Ewropa tal-Kungress li kienet iddeċidiet li Malta issa tgħaddi f'idejn l-Ingilterra, ddeċidew li dawn kienu kienu bażi suffiċenti biex Malta taqa' taħt l-Ingilterra. Minkejja Napoljun dan biss ftit jiema u Malta, b'ħeffa kbira stabbilixxa l-mod kif kellha titmexxa Malta fil-ġejjieni. Dan skont l-aktar prinċipji Illuministi u b'konformità mal-ħsieb tar-Rivoluzzjoni Franċiża. L-amministrazzjoni ta' Malta tqiegħdet taħt kontroll militari fdata f'idejn wieħed mill-aqwa ġenerali li kellu Bonaparte, il-Ġeneral Claude Henri Vaubois, li kien maħbub mill-Maltin. L-oqsma ċivili kienu f'idejn kummissjoni leġislattiva li l-Franċiżi waqqfu minn fost membri magħmula fil-maġġor parti minn ċittadini Maltin. Il-President tagħha kien de Rancijà u s-Segretarju Jean-Paul Ovide Doublet. Iżda l-poter kien vera f'idejn il-Kummissarju Regnault de Saint-Angelis, li kien ġakbin fanatiku. Ir-reazzjoni inizjali tal-Maltin kienet waħda favorevoli għar-reġim il-ġdid għax hekk kienu ħelsu mill-Kavallieri u issa kellhom sehem dirett fit-tmexxija. Iżda s-sitwazzjoni ġenerali ma kinitx daqstant favorevoli u l-ewforja tal-bidu malajr inbidlet f'diżillużjoni. Il-kriżi ekonomika li wiret il-Gvern Franċiż mingħand il-Kavallieri u d-deċiżjonijiet xejn popolari tal-Franċiżi li komplew iżidu l-iskuntentizza fost il-poplu, Fl-aħħar waslu għall-irvellijiet tal-Maltin u l-imblokk tal-Franċiżi fil-Belt Valletta u t-Tliet Ibliet sal-5 ta' Settembru 1800. Biss il-Maltin ma damux b'sehem fit-tmexxija ta' pajjiżhom. Tant li malli Malta saret kolonja Ingliża fl-1814, għal aktar minn 150 sena Malta kienet amministrata minn sensiela ta' gvernaturi Ingliżi. B'kollox 34 wieħed. Ħafna minnhom kienu ġenerali tal-armata Ingliża, erbgħa biss kienu ċivili u wieħed biss kien Kattoliku. L-ewwel wieħed kien Sir Thomas Maitland li kien magħruf bħala King Tom minħabba l-istil awtoritarju ta' tmexxija tiegħu. Sa mill-ħatra tal-ewwel Gvernatur kien jidher biċ-ċar l-irwol li kien ser ikollu u li maż-żmien kważi ma nbidel xejn, tant li uffiċjalment kien jissejjaħ Governor and Commander in Chief in and over Malta and its dependencies, Il-Gvernatur Għaw Malta kien imexxi u jikkmanda f'isem ir-renjant Ingliż u kien id-dmir tiegħu li jżomm l-ordni f'din il-kolonja fortizza. Ma setax ikollu ndħil f'xogħlu u lanqas ribelljoni. Għalhekk kellu jżomm il-poplu kwiet kemm jista' jkun biex jaqdi l-interessi imperjali. It-tattika Ingliża kienet li jinqdew bil-mexxejja lokali biex iżommu l-poplu kwiet u b'hekk f'każ ta' oppożizzjoni din ma tkunx diretta lejhom. Tul is-seklu satax, għalkemm bdew isiru elezzjonijiet tal-Kunsill tal-Gvern mill-1849, dawk eletti kellhom biss poteri limitati u ma kellhom l-ebda saħħa fuq deċiżjonijiet li jolqtu l-interessi Ingliżi. Barra minn hekk, jekk il-Gvernatur kien jidhirlu li għal xi raġuni jew oħra xi deċiżjoni ma kinitx fl-interess tal-Ingliżi, kellu s-setgħa li jwaqqa' dik id-deċiżjoni. Malta saret kolonja Ingliża uffiċjalment fl-1814. Iżda fir-realtà, l-Ingliżi kienu ilhom jaħkmu 'l Malta għall-erbatax-il sena ta' qabel. X'interess kellhom l-Ingliżi f'Malta? Interess wieħed, imma qawwi ħafna. Malta kienet fortizza navali li minnha min jaħkimha jkun jista' jikkontrolla l-Mediterran. U l-Ingriterra fil-pika imperjali li kellha speċjalment ma' Franza, Riedet post fil-Mediterran fejn hi tkun tista' tikkontrolla mhux biss lin-Navy Franċiża imma anki qawwiet oħra fil-Mediterran. Malta għal dan l-iskop kienet perfetta. Kellha difett wieħed biss. Id-difett kien li għas-size tagħha, għall-qies tagħha, Malta kellha popolazzjoni kbira. U agħar minn hekk, il-popolazzjoni kienet imxerrda ma' fortizzi li kienu jeżistu fil-gżejjer. Per eżempju, il-Kottonera, it-tliet bliet tal-Kottonera kienu tliet fortizzi mimlijin bin-nies. Il-Belt kienet fortizza mimlija bin-nies. Mhux bħal Ġibiltà, per eżempju, fejn il-fortizza ta' Ġibiltà, 'il ġewwa mis-swar tagħha, eh, ftit li xej kella pajzana. Allora dik kienet problema l-Ingliżi. U allura rridu jkunu ċerti kemm jista' jkun li l-popolazzjoni fl-istess ħin tkun leali lehom. Setaw jagħmlu dan billi pereżempju jagħtu każ ta' dak li il-klassi edukata tal-Maltin kienet qed tipprova tagħmel. Jiġifieri tikkonvinċi lill-Ingliżi li l-Maltin għandhom imexxu l-affarijiet tagħhom stess f'pajjiżhom. Insibu d-dikjarazzjoni tal-1822 meta formalment għamlu dikjarazzjoni f'isem il-Maltin kollha tad-drittijiet tal-Maltin biex imexxu lilhom infushom. Biss noqgħod nidħol f'kull kapitlu li hemmhekk, imma kienet ċara aħna aħna l-Maltin, Malta hija tagħna, aħna għandna mmexxu aħna. Taħt il-Kuruna Ingliża. Però l-Ingliżi dina xi ħaġa ma setgħux jaċċettawha. Għaliex? Għax f'fortizza l-militar jikkmanda. U rridu jkunu ċerti li huma jkunu qed jikkmandaw. Allura warrbu fil-ġenb lil dawk li kienu ħansejħulhom politiċi, ħalli niftehmu aħjar bil-lingwaġġ tal-lum, u ma tawx kashom, poġġew gvernatur u l-gvernaturi kollha b'eċċezzjoni wieħed kienu nies li kienu kmandanti li kienu rtiraw mill-armata, kienu nies jiġifieri tal-militar li kienu jmexxu kif kienu mdorrijin imexxu fil-militar. Tgħaddi dak li jridu huma. Malta kienet hemm biex isservi lill-Ingliżi, ħadd iżjed, lill-forzi armati Ingliżi u l-Uffiċċju Kolonjali kien jara li kulma jsir f'Malta jkun biex jaqdi l-ħtiġijiet tagħhom. Issa, il-Maltin baqgħu jippressaw, baqgħu jippressaw iridu d-drittijiet tagħhom, hekk kienu wegħdu l-Ingliżi li se jirrispettaw d-drittijiet kollha tal-Maltin, barra l-iktar wieħed importanti li jmexxu l-affarijiet tagħhom. Però, fl-aħħar wara ħafna tiġbid, taw id-dritt li l-Maltin ikollhom vuċi permezz ta' rappreżentanti permezz tal-Kostituzzjoni tal-1949. Għall-ewwel darba saru elezzjonijiet f'Malta biex dawk li kellhom id-dritt li jivvutaw li kien numru żgħir ħafna ma din ma kienx ħaġa stramba dak iż-żmien, ikunu jistgħu jeleġġu lil dawk in-nies li rduhom jirrappreżentawhom fil-Kunsill tal-Gvern. Però x'kienu jagħmlu meta jitilgħu f'dal Kunsill tal-Gvern? Dawna kienu jitilgħu hemmhekk u fir-realtà ma jkollhom poter ta' xejn. Huma kienu fil-minoranza Fl-aħħar mill-aħħar, jekk isir xi miraklu u xi ħaġa jridu huma jkollha maġġoranza pero' il-Gvernatur ma jaqbilx magħha, l-aħħar deċiżjoni tkun tal-Gvernatur. U dan l-istat ta' fatt li baqa' jdejjaq ħafna l-Maltin u jgorru fuqu speċjalment, pereżempju t-taxxi, min għaliex m'għandniex ikollna d-dritt li l-vuċi tagħna tinstema' x'taxxi għandhom isiru f'pajjiżna. Għaliex m'għandniex ikollna d-dritt kif jintefqu l-flus li jinġabru mit-taxxi? U fl-aħħar wara ħafna pressjoni fl-1864 il-Segretarju tal-Istat Cardwell joħroġ dak li sar magħruf bħala l-prinċipju ta' Cardwell. Qal ara, fejn jidħlu affarijiet li għandhom x'jaqsmu biss ma' affarijiet lokali, il-membri eletti għandhom jiddeċiedu huma dik in-nefqa għandhiex issir jew le, ħlief jekk b'xi mod jistgħu jolqtu l-interessi imperjali. Issa, il-problema f'Malta kienet li diffiċli ħafna biex b'mod ċar twarrab l-interessi lokali mill-interessi imperjali, għax dawn ħafna drabi kienu jirkbu fuq xulxin. U malajr insibu li dan il-prinċipju jaqla' inkwiet meta l-Maltin insistew li ċertu xogħol li kellu jsir, għax l-Ingliżi riedu li idaħħlu d-dranaġġ bi spiża għal dak iż-żmien enormi, ma kinitx xi ħaġa ħażina li jdaħħlu d-dranaġġ, kien hemm bżonn ta' dranaġġ, il-kundizzjonijiet iġeniċi kienu ħżiena ħafna. Iżda l-Maltin kienu qed jgħidu, intom tridu ddaħħluha, mhux inħabba li jimirdu l-Maltin, imma inħabba li jimirdu s-suldati Ingliżi. Allura intom għandkom tħallsu għal din l-ispiża kollha. U ma rridux jivvutawhom. Minn hemmhekk ġie mxellef il-prinċipju ta' Cardwell, malajr ħarġet direttiva oħra u l-Maltin reġgħu fir-realtà tilfu dak li kienu li kienu rebħu. Meta mbagħad l-Ingliżi ddeċidew li jmorru pass iktar 'il fuq kif jaħkmu 'l Malta iżjed u għalhekk il il-dittatorjat militari jsir iktar iktar ċert u iktar sigur f'pajjiżna, iddeċidew li Malta għandha ssir kemm jista' jkun Ingliża. jingliżizzaw lil Malta. X'ġara fil-Gwerra tal-Krimea, kull dubju li seta' kellhom fuq l-importanza ta' Malta fil-Mediterran tneħħa. U naraw li wara l-Gwerra tal-Krimea, l-Ingliżi jibdew jinvestu ammont ta' flus mhux ħażin fil-pajjiż biex itejbu l-fortifikazzjonijiet u biex jagħmlu minn Malta stazzjon navali tal-aqwa bl-aqwa kalibru li kien jeżisti dak iż-żmien. Allura il-pass l-ieħor kien issa kemm jista' jkun li l-Maltin nagħmluhom Ingliżi u nagħmluhom Ingliżi billi jsir attakk frontali biex il-lingwa Taljana li għal mijiet ta' snin kienet il-lingwa tal-amministrazzjoni, il-lingwa tal-edukazzjoni, il-lingwa tal-kultura f'Malta, u li dik is-sezzjoni edukata, kulturata fil-pajjiż li kienet tħares lejn it-Taljan bħala l-lingwa l-lingwa tagħha, u dinha mhux biksuħat biss, ta' rridu nifhmuha din. Il-Malti ma kinitx lingwa li kienet miktuba, ma kinitx lingwa li kellha grammatika u fil-kuntest ta' dak iż-żminijiet, lingwi li kienu mhux miktuba, lingwi li ma għandhomx grammatika kienu jitqiesu bħala dijalett. U l-biża' kienet li peress li l-Malti għandu xebħ kbir mal-Għarbi, l-Ingliżi jużaw din l-iskuża li l-Maltin allura huma Għarab u jittrattaw lill-Maltin mhux kif iridu l-Maltin imma bħala gwali, bħala Ewropew bħalhom, imma jittrattawhom bħala Għarab bħalma kienu jagħmlu fl-Eġittu, bħalma kienu jagħmlu l-Franċiżi fin-Nord Afrika, eċċetera. Din kienet biża' qawwija u kienet biża' reali. U tibda hawnhekk il-kwistjoni kbira tal-lingwa. Din il-kwistjoni kbira tal-lingwa, li fil-fatt wasslet biex twieldu l-partiti politiċi Maltin, dawk li kienu favur ir-riformi li kienet isiru fil-lingwa u dawk li kienu kontra dawk ir-riformi li kienet isiru fil-lingwa, hawnhekk naraw li issa il-pressjoni tant kibret min-naħa tal-Maltin għal iktar drittijiet, għal iktar drittijiet, li naraw li l-Kunsill tal-Gvern għall-ewwel darba taħt il-Kostituzzjoni tal-1887, ikollu maġġoranza ta' membri eletti Maltin, li kienet xi ħaġa li qatt ma kienet saret qabel. Però xorta waħda, minkejja li għandek maġġoranza ta' membri Maltin eletti, l-aħħar kelma tibqa' tal-Gvernatur. Mhux hekk biss, imma l-Gvernatur kien jiddeċiedi jekk tistax tressaq mozzjoni inti biex tiġi diskussa fil fil-Kunsill tal-Gvern. Jekk tiġi diskussa u tgħaddi però ma togħġbux, allura dak kien ifisser li dan jagħti l-parir biex dina ma tiġix milqugħa mir-Reġina. Allura tiġi nulla xorta waħda. Jiġifieri xorta għandek, xorta għandek din il ħakma totali. U kien qed jiġri xi ħaġa stramba ħafna. U din il-ħaġa stramba kienet din, li l-partit li jirbaħ l-ikbar numru ta' membri fil-Kunsill ma kienx ikun il-partit tal-Gvern, imma kien ikun l-ikbar partit fl-Oppożizzjoni. Jiġifieri, ir-rappreżentanti Maltin xorta waħda ma kellhomx poter avolja qegħdin fil-maġġoranza fil-Kunsill. U hawnhekk tikber il-pika bejn in-naħa Maltija u n-naħa Ingliża, jibdew sensiela ta' protesti għal raġuni differenti ma nistgħux noqogħdu nidħlu fihom fil-ħin li għandna, però dan għax wassal għal risposta Ingliża. U risposta Ingliża kienet faċli. Ma jogħġbukomx li qed tagħmlu, inneħħu l-Kostituzzjoni. Neħew il-Kostituzzjoni, daħħlu oħra, dik tal-1903, li biha Malta reġgħet marret lura għall-istess qagħda li kienet fiha fl-1849. U hawnhekk għandna perjodu twil bejn 1903 u 1921 fejn l-inkwiet politiku f'Malta neħħi għal perjodu ta' żmien il-gwerra dinija ikun wieħed kostanti. L-aġitazzjoni kontra l-mod kif l-Ingliżi kienu qed jimxu mal-Maltin hija waħda li dejjem qed tikber, qed titqawwa. U mħabba kundizzjonijiet soċjali li ġabet magħha wkoll il-gwerra, l-Ewwel Gwerra Dinjija, insibu l-isplużjoni li sseħħ fis-seba' ta' Ġunju, is-sette Ġunju tal-1919. Issa, Din wasslet għal xi ħaġa, ħafna nies tismagħhom jgħidu, u jiddispjaċini ngħid li skorrettament għad hawn ħafna li jemmnu u jibqgħu jgħidu li s-Sette Ġunju ġab il-Kostituzzjoni tal-1921. Dan mhux korrett. L-Ingliżi ġa kienu waslu f'punt li jindunaw li ma jistgħux jibqgħu jmexxu l-Malta kif kienu qed imexxu. u kienu qed jaraw soluzzjoni se se jsibu. Kien għadhom ma waslux għall-konklużjoni li jistgħu jużaw sistema li kienu bdewha fl-Indja u dik hija li jkollok djarkija, jiġifieri żewġ gvernijiet, wieħed lokali u wieħed li jagħti kas tal-affarijiet imperjali, imma kienu qed jaħsbu x'jistgħu jagħmlu. Li ġara, bis-sette Ġunju, il-proċess tħaffef. Infatti, insibu wieħed mill-uffiċjali fl-Uffiċċju Kolonjali jinnota, Issa l-Maltin se jaħsbu li l-Kostituzzjoni ġejja inħabbat s-sette Ġunju. Kellu raġun. Kieku għadu jgħix illum, jibda jċapċap. Però fir-realtà mhux għalhekk ġiet. Ġiet inħabba li l-Ingliżi raw li fil-kundizzjonijiet ġodda ta' wara t-Tieni Gwerra Dinjija ma setgħux jibqgħu jimxu bl-istess mod. U allura kienu lesti jdaħħlu l-esperiment tal-self-government ta' Gvern responsabbli f'Malta. U meta daħal il-Gvern responsabbli f'Malta, nistgħu ngħidu li spiċċa perjodu ta' 121 sena ta' dittatorjat militari. Minkejja li matul is-seklu dsatax, wara ħafna sforzi mill-klassi politika Maltija, Malta ngħatat kostituzzjonijiet differenti b'xi gradi ta' sehem fit-tmexxija, l-irwol tal-Gvernatur xorta baqa' wieħed kruċjali u l-aħħar kelma baqgħet tiegħu. speċjalment jekk xi ħaġa kienet ser tkun ta' dannu għall-interessi imperjali. Kif sejrin naraw fit-tieni parti ta' dan id-dokumentarju, minkejja li fl-1921 il-Maltin ingħataw gvern awtonomu elett mill-Maltin, dan inħoloq f'forma ta' dijarkija jew żewġ gvernijiet, dak Malti mmexxi minn kap ta' ministeri Maltin elett permezz ta' elezzjoni,